croeso nôl, uh, Bedwyr a Gareth o uh, Clwb Judo Pellennig a cwmni Awyr Agored Pellennig. Uh, hon ydy'r pedwerydd uh, yn y gyfres o bimp. Felly, da ni wedi gwneud dwy dafliad. o gosh ie o sort o garu ac hefyd um, rhoi nhw'n cyd-destun hyn yn ddiffyn. Rwan, da ni ddim yn mynd i ddysgu mwy o dafliadau chi, mae yna 67 i gyd yn y gocio gwreiddiol, 40 yn y gocio diweddar, felly dyna faint o dafliadau sydd, ond um, newn ni wneud uh, defnyddio'r ddau ddwy dafliad mewn cyd-destun hyn yn ymddiffyn gwahanol, gobeithio bod yn nes ymwneud. Okay. Felly, un o'r ymosodiadau, da chi'n mynd gweld yn aml, ond mae'n rhywbeth falle pan chi'n mynd i ymosodiadau mwyaf difrifol, ydy rhywun yn trio eich crogi chi, eich tagu chi, ie? gyda dau bus bawd yn erbyn yr Adam's Apple os da chi'n ddyn, neu jyst yn erbyn y corn gwddw um, os da chi'n ferch. Okay? Rwan, does o ddim rheswm mewn gwirionedd i neb byth farw o'r ymosodiad yma, oherwydd dim ond dau fus bawd, ond i droi ti fel arfer bod nhw'n gweld chdi, Dim ond dau fis bawb sy'n erbyn y Mhorn Gwddwy. Mae mreichiau'n dal yn rhydd a mae mhengliniau dal yn rhydd. Os gofiwch chi ddim byd o'r wers yma, jyst cofiwch, os dych chi'n gallu peidio panicio, gewch chi fwrw nwy wsnos nesa. Oce? Ond newn ni wneud techneg chydig bach mwy refined na hynny. Felly, ymlaen, peth gyntaf i wneud ydy bres, oce? Dych chi ddim eisiau cael eich gwthio bob man efo hon. Os di'n gyrru mewn i chi, bres. Oce? Fyny chi pa fraich, na i neud y fraich dde oherwydd bod y camera yn fyna, so braich dde fyny, a sbiwch be sy'n digwydd, wrth bod y braich dde yn dod fyny, mae'r ysgwyddfi yn bwrw un o'r bysedd bawd off fy nghorn gwddf. Oce? Felly mae un hanner y strangle wedi sortio. Dwi wedyn yn mynd i'r benelin sy'n gyferbyn, so os dwi'n defnyddio mraich dde, dwi'n dod lawr ar braich dde Gareth, draw i'r benelin a clamp. Oce? Dwi'n rhydd rwan o'r ymosodiad. Os da chi'n cofio faint hyn, gret. Ond byse neis gorffen hwn byse. Rwan, mae Gareth yn expose fy mae rhyw radde, ond dwi ddim eisiau bod rhy agos, so dwi'n mynd i droi rownd chydig bach. Os oes gyda fo llawn pen o wallt, gallwch chi tynnu'r gwallt a tynnu fo lawr, neu ewch am y glust, neu'r trwyn, neu'r llygad. Iawn? Lot o bethe chi'n gallu gwneud. Ond i ni, fy ma heddiw gan bod ni'n ffrindie, da ni'n mynd i wneud y tafliad o sod y gari. So dwi'n mynd i gymryd gafel a wneud y tafliad. Dwi'n mynd i wneud e unwaith eto i chi gael weld. Okay? Mewn, fyny, lawr, ymestyn draw. a gorffen off, oce? So, pob tro dwi'n neud tafliad, cofiwch, da chi mwyn stopio, unwaith da chi'n lluchio, da chi eisiau gorffen, gorffen y peth, iawn? Wedyn mae gennych chi cloion breichiau, ond bydd rhaid chi fynd i glwb i ddysgu reina. Rhaid ddangos am bell un nes mlaen yn y, yn y gyfres, ond ar y cyfan, e, gwych chi daro neu beth bynnag chi angen gwneud, oce? Okay? Felly, strangle, res, fyny, lawr, drosodd, a mewn, oce? Okay? Gwych. Jyst i ail ddweud be nes i ddeud yn y fideo cynta, sbiwch fel dwi'n rheoli Gareth ar y llawr. Oce? Mae gennai benglin yn i ystlys i hip dde efo. Mae'r does yma'n agos i'w ben o. Oce? Dwi mewn rheolaeth, mae o ar ei ochr a dwy i fyny. Dwi ddim drosto fan hyn rhag orfod neud rhywbeth. Dwi fyny. Dwi mewn rheolaeth. A mae'r fraich yma gennai, felly os dwi eisiau cloio, coes drosodd, dyna ni, nos da i'r braich. Unwaith eto yn ei gyfanrwydd. Gwych, diolch yn rando. Mi welwch chi yn y fideo nesaf.